Kane, aħna meta nintaqgħu konna sezzjoni verament anke interessanti u jiena kif semmejt anke semmejtek anke fl-introduzzjoni. Aħna ma rridux niftehmu ħażin. Tajjeb, aħna m'aħniex qegħdin ngħidu li l-logħob tal-azzard huwa ħażin, il-gambling huwa ħażin, assolutament. Il-problema tiġi problema Meta ssir problema, forsi qed nikkumplikahha naqra hekk. Kane, forsi tgħidilna meta l-attività tal-logħob tal-azzard tibda tiġi problema? E nibdew minn hemm. Sewa. Nsellimlek għal darb'oħra, nsellim lit-telespettaturi kollha. Iva, Brian, l-attività tal-logħob tal-azzard hija attività li torbot magħha riskju, riskju finanzjarju, allura importanti li min jattwah jattwah b'responsabilità, jattwah b'bilanċ. Issa, dik l-attività tibda toħloq problematiċi, riperkussjonijiet, meta l-persuna li tkun qed tattwa dik l-attività tibda tattwa l-ewwel u qabel kollox f'ħajjitha. Jiġifieri titfa' l-attività in the top spot. ta' l-attivitajiet soċjali, l-attivitajiet edukattivi, id-divertiment tagħha, il-persuna tibda taħseb biss fir-rebħ tagħha, fir-rebħ finanzjarju li tista' tieħu minn dan il-logħob ta' l-azzard. Barra minn hekk, l-attività tibda toħloq riperkussjonijiet ukoll meta tibda taffettwa lill-persuna one finanzjarjament, tu mentalment u tri anke vis-à-vis fiżiċità vis-à-vis is-saħħa tagħha. Għaliex? Għax nerġa' nirrepeti, importanti li l-persuna f'din l-attività jkollha time management u money management. X'jiġifieri? Jiġifieri tkun taf timmaniġġja l-ħin tagħha u l-flus tagħha. X'jiġifieri? Għaliex jekk persuna tiddeċiedi li skont il-baġit tagħha toħroġ minn buta, ħa noħroġ eżempju, €50 f'weekend, importanti ma taqbiżhomx. Jekk tiddeċiedi li tqatta' Tliet sigħat, erba' sigħat, f'weekend, importanti li ma taqbiżhomx. Issa, kif noħorġu b'dawk il-limitazzjonijiet, b'dak il-budget? Importanti li naraw il-paga tagħna, naraw il-ħin tagħna li aħna lesti li nqattgħu f'din l-attività u naqbdu karta u bajra u brajjen u nniżżlu jekk hemm bżonn fid-dajeri tagħna kemm se nqattgħu ħin, kemm se noħorġu flus, eċċetera Kif dawk il-limitazzjonijiet, kontrolli, jibdew jinqabżu, importantissimu li ngħidu daqshekk, inqumu minn fuq dik il-mejda u mhux naħsbu biss fina ma naħsbu fil-maħbubin tagħna. Għaliex? Għax ir-riperkussjonijiet iva jaffettwaw lil lill-persuna li jkun qed jattwa l-attività imma ma rridux ninsew ukoll il-persuni tal-madwar. Allura rridu naħsbu fis-saħħa mentali tagħna, rridu naħsbu fil-but tagħna, fil-ħin li aħna nqattgħu, jiġifieri isma' jiena qed inqatta' ħafna aktar ħin fil-logħob tal-azzard milli qed inqattgħu ma' uliedi. Mistoqsijiet bħal dawn li kapaċi jġebuna kemxejn f'sensina u ngħidu isma' qed nesaġera. Isma', miexi tajjeb jiena u qed ingawdi din l-attività kif għandi ngawdiha. Importanti nżommu kollox f'bilanċ u f'kontroll, Brian. Kif l-esklużjoni anke tista' tgħin anke fil-proċess ta' rkupru? Iva, il-Fondazzjoni Lob Responsabbli fost is-servizzi ta' sapport li hija toffri, Hemm il-formoli ta' esklużjoni, x'jiġifieri? Meta persuna li tkun qed tbati mil-logħob tal-azzard patoloġiku, jiġifieri jkollha l-vizzju tal-logħob tal-azzard, tikkuntattjana fuq il-linja sapport nazzjonali tagħna wieħed seba' seba' seba' u titkellem magħna rigward id-deċiżjoni li hija għamlet biex teskludi lilha nnifisha minn Land-based gaming parlours, land-based gambling parlours. Dawn huma casinos, swali tat-tombla u ħwienet tal-logħob. Tiġi fl-uffiċini tagħna f'kunfidenzjalità assoluta, nirrepeti, titkellem mal-aġent tagħna, fost l-aġenti li għandna mħarrġin, u timtela din il-formola. Din il-formola li biha l-persuna tkun tista' teskludi lilha nnifisha għal sitt xhur sena jew perjodu indefinit, nerġa' nirrepeti, minn każinos, swali tat-tombla u ħwienet tal-logħob dejjem liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob, mal-Malta Gaming Authority. Insostni li jekk persuna tixtieq teskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit, importanti li tipprovdi ċertifikat mediku. iffirmat minn professjonist fil-qasam, li fuq dan iċ-ċertifikat ikun hemm miktub li l-persuna da tbati mill-vizzju patoloġiku tal-logħob. Issa, il-persuna tista' teskludi lilha nnifisha biss? Iva. Lilha nnifisha biss. Jiena ma nistax immur u neskludi lilek. Le. Il-mara ma tistax tmur teskludi r-raġel jew viċi versa. Hu importanti. Alavolja miżżewġin. Ħa nieħu daqsxejn spunt minn Nadine Bryan. Eħe number one li l-persuna per se li jkun qed ibati, li jħoss li qed ibati mill-problematiċi tal-logħob tal-azzard, hu jew hi trid tagħmilha. Number two, għalxejn normalment meta nindunaw li l-persuna close tagħna tbati mill-vizzju, nippruvaw inkellmuha, nippruvaw inġegħluha tifhem li għandha bżonn is-sapport, nikkuntattjaw aħna l-persuni biex jagħtuha s-sapport, eċċetera eċċetera. Għalxejn iċċemplulna meta l-persuna per se ma taċċettax li għandha problema, ma taċċettax li għandha bżonn is-sapport. Allura import. importantissimu li l-persuna per se jirrealizza li għandu bżonn is-sapport. Ħalli mbagħad il-persuni tal-madwar Brian jgħinuh, jissapportjawh, jiggwidawh, anke jakkumpanjawh. L-intenzjoni ħa tkun tajba għax forsi dak li jkun jgħidlek isma', forsi ħa nibda nagħti naqra għajnuna jien l-ewwel, ħa nipprova nċempilhom dawn u forsi ma jħalluhx jidħol. Fhimt? Però ma taħdimx hekk, le. Le, il-persuna per se jrid jaċċetta li għandu bżonn l-għajnuna għax inkella jekk jekk jiena ninduna li l-partner tiegħi għandha problema bil-vizzju tal-logħob tal-azzard, jiena nipprova b'kwalsiasi ħaġa u mezz possibbli biex il-persuna tfittex is-sapport. Imma normalment x'jiġri? Li meta jsiru dawn it-telefonati għan-nom tal-persuna kif niġu għal L-appuntament, l-appuntament jitħassar għax il-persuna jgħidilha jiena għaddieli, jiena rrealizzajt, eċċetera, eċċetera. Importanti li aħna bħala aġenti nikkomunikaw direttament mal-persuna li għandha bżonn is-sapport, li għandha bżonn l-għajnuna. Tajjeb imma, Brian, li iva, tiġi akkumpanjata, tiġi ssapportjata wkoll mill-persuni tal-madwar tagħha. Ġudika tagħmel anke differenza kbira. Persuna li jħossu li dan il-vizzju rikbu. X'għandu jagħmel? Ara, jekk persuna tħossha li għandha bżonn is-sapport li l-attività qed toħolqilha problematiċi, riperkussjonijiet, importanti number one li tirrealizza li għandha problema. Xi kultant ma tindunax. Ekku. Ġenwinament ma tindunax li verament. Ekku, u le jiena tajjeb sejjer, u le mhux vera ta' li għandi problemi finanzjarji. Eh, ir-realtà dik hi. Allura importanti li nirrealizzaw, importanti li nikkomunikaw, Brian, li nitkellmu għaliex wasalt f'dak l-istat, għaliex minn fejn bdejt, biex biex wasalt għax normalment ikun hemm raġuni, normalment persuna tkun għaddejja minn mumenti diffiċli f'ħajjitha u taqbeż il-kontrolli kollha li hija tkun għamlet, tkun għaddejja forsi minn mumenti ta' ta' ta' dwejjaq, ta' depressjoni u u ma tkun trid tikkomunika ma' ħadd, tgħaddi minn perjodu ta' kideb. pereżempju anke ma' dawk viċin tagħha, u l-kontrolli jinqabżu u sfortunatament il-persuna normalment f'din l-attività tiġi darha mal-ħajt finanzjarjament u nerġa' nirrepeti jbatu l-persuni tal-madwar. Allura importanti li nikkomunikaw, nirrealizzaw li għandna bżonn li għandna problema u naċċettaw persuna oħra esterna tagħtina s-sapport neċessarju. Għaliex jekk ma naċċettawx, u le jien m'għandi xejn, m'għandix bżonn sapport, hemmhekk mhu ħa naslu imkien. Inħeġġeġ lill-persuni kollha hemm barra li jħossu li għaddejjin minn problematiċi biex jitkellmu. Ħadd mhu perfett, fil-ħajja kulħadd. Taħseb li dawn is-sessjonijiet qegħdin jagħmlu differenza qegħdin forsi anke jinfurmaw x'kun jkun hemm ħafna nies li qas biss ikunu jafu li teżisti din it-tip ta' għajnuna. Infatti anke dak hu anke l-iskop ta' daw il ta' daw is-sessjonijiet li nagħmlu biex aħna ninfurmaw il-pubbliku biex ngħidulu isma' hawn x'tagħmel hawn min jista' jgħinek. Iva, dawn l-intervisti huma importanti ħafna fost kampanji oħrajn ta' awareness li aħna noħorġu fil-media. It-tir tagħna dejjem ikun Brian li l-persuna Forsi tismagħni, forsi vera nnigghiżha daqsxejn b'xi mod jew ieħor, imma fl-aħħar mill-aħħar kemm għall-ġid tagħha u kemm għall-ġid ta' madwarha forsi tirrealizza li tajjeb li tikkomunika u tajjeb li tfittex is-sapport. Inżommu pożittivi, dejjem ngħidha, id-dawl fl-aħħar tal-mina dejjem qiegħed hemmhekk, każijiet pożittivi u ta' suċċess kellna. Kellkom ukoll. Iva, iva, iva. Alla huwa importanti li la s-sapport qiegħed hemm, is-sapport jintuża. U wara x'sodisfazzjon anke min-naħa tagħkom u kat-tim tagħkom ukoll li jkun hemm persuna li kienet tħaff il-miżera biex ngħid hekk u bis-saħħa tal-għajnuna li tajtu kemm intom bħala fondazzjoni l-istaff kollu irnexxielkom anke tagħmlu differenza kemm f'ħajja ta' dik il-persuna u fil-familja kollha. Hekk hu, jiena s-sodisfazzjon tiegħi, Brian, li mmur lura x-xogħol u jgħiduli, isma', kont fuq tali programm, persuna ċemplet, semgħatek u għamlet kuraġġ li ċċempel. Ara għalija dak sodisfazzjon kbir, aħseb u ara meta naraw każijiet ta' suċċess li nkunu nistgħu nissapportjaw, ngħinu lill-persuni li jkunu li jkunu mkarrbin għas-sapport. Ekku, Kane, grazzi ħafna. Grazzi li l-għana. Eh, Jina anka tafaxna minnu kal-mod b'dik il-kalmizza li anka tispiega, tispiega inti ma tajjeb ħafna ġbek anka l-messaġġ m'għandix dubju li jasal anka fil-djar Maltin u Għawdxin. Kane, grazzi ħafna ħafna fl-appuntament tagħna jkun anka fil-ġimgħat li ġejjin kil-bambini rrid naħna nawgurallek anka tmim il-ġimgħa mill-aqwa lilek u l-familja tiegħek. Aħna minn hawnhekk ħa mmorru anke fil-mejda, ma jistax jonqos li l-aħħar ftit mumenti li għandna